Ɛnna yɛpɛɛ sɛ yɛbɛfa ne kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi asi dan no, at least if not the five thousand or thousand five na wɔayɛ no, yɛatumi ayɛ na nkurɔfoɔ akɔtenam. Tɔte, yɛka kyerɛ ECG foɔ sɛ wɔmfa building mmrɛ yɛn. Wɔn kɔns wɔn de wɔn retwe kanea afi the nearest area akɔ hɔ a wɔbɛgye ɛsɛn. Wɔn de forty six thousand eh, forty six million dollars bill ɛna ɛbrɛ aban. Ghana Water Company over thirty million dollars. Yɛkeka bɔɔ mu no. Off-site infrastructure a wɔbɛhia de atwe kanea ne nsuo nko ara was running to about seventy million dollars. Afei within the site yɛfɛ no on-site nso nneɛma ne ɛsɛ yɛyɛ akwan yɛsɛ yɛyɛ sewage system sɛ yɛyɛ drainage yɛ construct no ɛno nso over fifty six million dollars. Woka bom a Foxy ɛdan a mode five thousand mode two hundred million ɛresie Moasi thousand five ansa na nipa kɔ tena mu ansa na nipa bɛtumi akɔ tena mu yɛbɛ hia one hundred and forty million asɛ yɛ complete saa dan no before thousand five hundred families can inhabit that place mm. ɛna aban sɛ boo one forty million dollars mekɔfa sika no wɛn foxy nukura sɛ mewɔ mu no sɛ sɛ wode saglɛmɛ ɛde kɔmpɛ akra ɛte sɛ wofi kuma ase ase mm. ɛkɔ baabi te sɛ agogo mm. two point five eh, hours ana ɔde bɛdu from Accra to Sagleme two and a half hours nti na sɛ ɔhwɛ a it is not worth the investment sɛ aban san kɔpɛ an additional forty eh, one hundred and forty million just to make sure sɛ thousand five hundred units wɔatumi akɔmplete nti deɛ aban yɛɛ no sɛ ɛsɛ sɛ ɔpɛ kwan foforɔ bɛfa so ɔbɛtumi anya other financing mechanism ɔbɛtumi ayɛ de aprovide housing ama Temamufoɔ, hwɛ deɛ ɛyɛ wɔ Pokuase yi. Fox, wonim sɛ Pokuase ne Accra deɛ ɛbɛn? Mm. About 30 minutes na wadu. Mm. Aban si kɔɔ de hyɛ mu is to provide land, water and electricity. Aban si kɔɔ de ahyɛ mu nyinaa no compete ne nyinaa ɛyɛ 47 million dollars. Mm. 47 million. So you are looking at 140 million mm-hmm. to complete 1,500 units, and then 47 million to complete 8,000 units. Sɛ woyɛ aban na Ghanafoɔ ato aba ma wo a, which one na wobɛyɛ? So when I hear people talk about this project, say ade na mokɔ wie, ade na mokɔ yɛ bi wɔ Poku ase, na momfa sika no kɔ. Sagle man yɛka sɛ yɛkɔ complete 2005 pɛ a, Ghanafoɔ bɛbɔ ka 140 million dollars. Poku ase yɛyɛ 8000 as against 1005 o, 8000 Ghanafoɔ ka a wɔbɔ yɛ 47 million dollars. Woyɛ aban a nka deɛn na abɛyɛ? Deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ, Foxy, poku ase deɛ eye. Wonim sɛ nhyehyɛeɛ a aban ayɛ ne sɛ ɔreyɛ de ama some category of employees. Enti sɛ woyɛ Ghanani, ansa na wobɛtumi atɔ dan no, there is a clause in the contract ɔne private contractors no asan ne sɛ there is an eligibility contra, uh, uh, uh, clause. Enti there are certain thresholds of income earners a Wo earn ne beyond a, wo qualify to buy a, a, a housing unit at Pokuase. Ɛno nti aban ayɛ no in such a way sɛ doctors, nurses, teachers and other workers including gutafoɔ, traders ne oyi ɛna ɛbɛtumi atɔ saa dan no. Enti focus sɛ wo monthly earning ɛyɛ mhm. beyond a particular limit a wontumi ntɔ dan no bi wɔ Pokuase mm. because Ghana for Ghana aban pɛ sɛ o protect the Ghanaian na ɔde saa efie no ma ghanafoɔ mhm. especially adwumayɛfoɔ nti part of the arrangement no sɛ sɛ wo ɛne beyond a particular amount a you don't qualify to buy deɛ ɛtɔ so mmienu no sɛ mhm. yɛmpɛ sɛ saa dan no bɛakɔdi business men fo ho nti no mhm. aban de ahyɛ contract no mu sɛ obiara ni ho kwan sɛ ɔtɔ mmienu Poko ase. Mm. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa bio no sɛ for poko ase eight thousand house units no sɛ wotɔ dan no bi a fox ntumi ntɔn dan mhm. because yɛn pɛ sɛ yɛbɛyɛ ne situation sɛ yɛbɛyɛ project na ewie na estate foɔ na abɛyɛ den abɛtotɔ na ɔmo ɔmo tontɔn nti that house no sɛ ɔkotɔ bi a onni ho kwan sɛ ɔyɛ den ɔtɔn and this is the arrangement aban ayɛ nti yɛwura john dɔmɔ ni ma mɛsrɛw mɛsrɛw paa ɛwudie ɛna ɔde yɛn wɔ saglɛmɛ. Two hundred million ana ɔmo ma squander the whole amount ɛno nti na nnɛ Collins Alda ne ne nkorɔfoɔ gyina court mɛsrɛ if he has nothing to say about our housing uh, uh, deficit mm. mɛsrɛ no ɔnyɛ din because ɛmmoa no now to the eh, eh, issue eh, of. Dr. Kwesi Kyei sɛ menyɛ correction bi koraa hɔ amfa ma sɛ uh-huh. even thousand five hundred no mm-hmm. dɛdɛdɛ yi ne sɛ mhm. thousand five hundred ɛna wɔn target sɛ wɔn bɛ bɔ ɛna wɔn antumi anyɛ deɛ wɔn tumi yɛ six hundred and eighty something ɛna wɔn tumi complete yɛ a wɔn yɛ sɛ wɔn wie nti saa thousand five no koraa na wɔn yɛ sɛ wɔn bɛ gye out of five thousand no koraa na nyɛ ha deɛ wɔn tumi ɛyɛ ɛyɛ na wɔn tumi ɛgya hɔ de kɔ hɔ yɛ no nti na yɛ sɛ deɛ adeɛ no teɛ nti wotumi sɛ wɔtete tete firi mu a ɛɛ. Sika no bebree akɔ waste ɛsɛ sɛ sika no nyina yɛbisabisa nkurɔfoɔ na afei baabi a ɛwɔ no fɔsi biribi ba de complete. Wohwɛ pokuase deɛ ayɛ mm. wosɛ pokuase contract yɛde ma Ghanafoɔ nko ho mm. companies like Rehobot companies like Deftraco mm. companies like State Housing Company ɔmo na ɔmo yɛ ɛyi no and again as part of the arrangement they are supposed to use locally manufactured products mm-hmm. nti ɔmo bɛ use that ɛyi ɛyi ɛyi anwea kɔkɔɔ no bi deɛ fɛ no burnt clay no ɛne bricks no na wɔn de asi dan no nti one the contract is given to Ghanaians Saglema Brazilian company ɛde maa no two the company is also going to use locally manufactured raw materials for the construction. Okay. ɛna mesa aka bio sɛ ɛdan no ɛnyɛ sɛ bi a obi mete sɛ eh, politician mu ana bɛtɔ mu dan it is not true mm. for pokuase housing project no aban se sɛ osika no du mpɔmpɔnsoɔ bi a wonni ho kwan sɛ wobɛbɛto saa asase no bi mm-hmm. nti ceos Most politicians na they don't qualify. Mm. The tosu mienu ne sɛ ɔkɔtɔ dan na ɔni ho kwan sɛ ɔbɛtɔn. Nti sɛ ɔyɛ business man bi a ɛma wadwen nyɛ ɔsɛ aban bɛsi dan na wakɔtɔ ato no anya nfa so. No, that building no wokɔtɔ a wontumi ntɔn. The tosu mmiɛnsa bio no sɛ mm. obiara ne ho kwan sɛ ɔtɔ saa dan no mmienu. Every person is entitled to one. Afei yɛne workers union like gutafoɔ, uh, teachers unions, doctors unions collaborate a yɛakɔ yɛn kɔpɛ bank abɛsɔ ɔmo ase. Enti ebia ɛdan no boɔ yɛ ebia twenty six thousand dollars, me nnya sika nkɔtɔ. I can pass through my union na bank no atua ama me, na deɛ bia anka ebia mɛde bɛtua rent every month no, bank no ayɛ dɛn ate, in the maybe twenty, thirty years no, na saa dan no abɛyɛ me dea. So this one is different. This one is different and let's show appreciation especially for this innovative ayi a Yewura Asenso ɛlidi aban in providing affordable housing. Nyame yɛ adom a in the very near future, woba Asanteman nso a, Deduaso, Otumfoɔ ɔsɛ etu aba bio, His Royal Majesty Nana Ibu Odiani apagyaa mu, wama yɛn asase two hundred acres wɔ Daduaso a ɛno nso no yɛba abɛyɛ the same affordable housing a yɛde ama Ghanafoɔ adwumayɛfoɔ. Afei on the issue of deɛ Ɔmanpanin His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛkaeɛ no, folks it is true, Africa yɛnya political emancipation no, of course na sei deɛ woka koraa wontumi nka ne because there are several several coups across the the sub-region a kyerɛ sɛ ɛha adwene bebree, obi bɛka sɛ for those who believe in Pan-Africanism and anti neocolonialism, wɔn bɛka sɛ cool no, they support it because France foɔ as far as those francophone countries are concerned, wɔn di wɔn nya. You come for their raw materials, uranium and you give them peanuts. Nti ɛnɛ so military no nso sɛ wɔn nte aseɛ, they want to have some sort of independence but I think sɛ our path towards economic independence no ɛyɛ something that we have struggled as a republic and as an African continent. Nti. Ɛsɛ sɛ yɛtena ase na yɛ have a new rethoughts about kwan a yɛfa so yɛde bu yaban. Okay. Because for example, sɛ kɔba sɛ sɛ bio yɛnyɛ koko, yɛnkɔ dua, yɛnhata, yɛnfa hwee nka ho na yɛnkɔtɔn na a, a global market of about one trillion dollars. Mm -hmm. Yɛne Cote d'Ivoire fo di wo mu yɛ abɛyɛ sɛ about five billion a, mm. na kyerɛ sɛ mfata. the whole cocoa industry no a hundred oh, uh, sorry a hundred billion industry but yɛ deɛ wɔ mu as the major producers so ka yɛ ne Ivory Coast mu a yɛnya less than five billion hundred billion na wonya less than five million kyɛ sɛ ɛnsɔ ani afei wohwɛ deɛ ɛkɔ so with our mining sector yɛtu gold na yɛtu diamond na ne yɛde yɛkɔ aburokyire ne akɔtɔn we don't do any value addition ɛno nti na ban under the leadership of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo baeɛ no yɛyɛ yɛ adwene sɛ we would embark on a very eh, extensive industrialization driver yɛbɛyɛ biribi a yɛfrɛ no value addition mhm. ate wate ase mhm. value addition nyinaa no kyerɛ sɛ sɛ yɛkɔ twa yɛ bɔɔdeɛ no yɛkɔtu yɛ kookoo no mhm. yɛkɔtu yɛ fango no a ɛnyɛ sɛ yɛyɛ a ne yɛde kɔ but yɛde bɛfa mfidie adane dane ani na ama ne boɔ no apagya once you do that you are able to negotiate fairly on the global market ɛno nti ne ɛbaayɛ a Saa yɛ industrialization drive Nana Addo Dankwa Akufo-Addo de n'ani di akyire paa. Ɛnnɛ a me ne wo kasa yi, over two hundred and fifty eight factories na yɛasi across Ghana. Ebi awie, ebi reyɛ adwuma. Ebi te sɛ Casa de Ropa, ebi te sɛ Kumfi no mu nyinaa reyɛ adwuma. Pineapple no, ɛnkan no yɛtu a na anka yɛde kɔ no, yɛagyae. Ɛnnɛ yɛde fa mfidie mu ara na aba abɛyɛ fruit juice na yɛaexport bi na ebi nso yɛtɔn within the local economy. That is what economics is about. Enti aban wei abɔ ne ho mmɔden bebree but Wohwɛ over the period a ɛna nka deɛ NPP foɔ ɛyɛ wɔ ah six years yi nka mm. bɛn bi ayɛ yɛ nka nɛk yakɔ ɛni bebree but for example deɛ ɛya wɔ mu no sɛ mm-hmm. NDC foɔ aban Ghana factories ne companies a na nka wɔn yɛ adwuma deda wobisa ɛfrɛ nsɛn Simon no mu wɔn anyi kakra they will tell you aban under the leadership of the National Democratic Congress ɛde bill ɛkɔ parliament mm-hmm. a ɛfɛ no Divestiture Implementation Act mm-hmm. for example. Ghanafoɔ adwuma a na ɛyɛ adwuma from Nkrumah time ma ba bɛsi Acheampong nom time a na ɛyɛ adwuma no nyinaa, aban ne sɛ ɔkɔ diversify. Diversification asekyerɛ nyinaa ne sɛ ɔkɔtɔn saa companies no. Nti companies that they were operating a na nka wɔn provide jobs and opportunities a na nka value addition wɔn yɛ bi deda no, the NDC government sold all these companies including nsa wɔn ka na wia yɛtɔ ma eh, Mrs Rawlings. Pakyɛ wate aseɛ. Nti Deɛ ɛwɔ deda no wɔn tɔn yɛ but yɛn believing in a capitalistic oriented market no yɛ deɛ yɛse sɛ aban ankasa bɛsi adwuma na wa operate deɛ no but wo private person no sɛ wo hia mmoa a yɛde mɛma wo wo hia sika bi a as a soft loan a yɛde mɛma wo na watumi abie adwuma wo bie adwuma a na wafa Ghana fo adwuma ɛno na he believe sɛ can drive out our industrialization nti that is what this government has committed himself to but na meka no wohwɛ deɛ asi in the past aban a wɔn baa yɛ na Ghana adwuma ne yɛtɔn ne yɛde bi ma yɛn nanfofoɔ ne yɛde bi ma yɛ yerenom ɛno na ɛde abɛdu baabi a yɛdu sisi ɛyɛ a ɛnɛ sɛ wiase the global economy ɛsesa kakra bi a because sɛ a lot of the things a yɛ depending on this republic no yɛ import nti no na ɛhit yɛn hard. Ɛnna mekɔtenaa radio bi na na madamfo bi sɛ, na adɛn nti na Ghana's inflation deɛ ɛwɔ soro saa na within the West African sub-region no obiara deɛ ɛwɔ fam? Ɛnna meka kyerɛɛ no sɛ, you will need to examine the dynamics of our economy to be able to make those analysis because yɛn economy de, Foxy, it is import driven. Nneɛma a yɛ consume bebree no nyinaa no yɛkɔtɔ amanɔne. Ɛmmɔbɔ ɛya sɛ sɛbe sɛbe sɛbe toothpaste koraa a yɛde yi yɛ sim koraa no agye sɛ obi kɔfa fi aburokyire ba. Hwɛ, and na mennim wo but Nansa yi ara na obi ka kyerɛɛ me sɛ nsuo bɔ bɔte ɛyi eh, ɛɛ eh, bottle water yi a yɛnom yi, mm-hmm. ebinom kɔfa bi firi aburokyire ba. Why? Why? Nti yɛma yɛ taste nyinaa yɛ buroni adeɛ buroni adeɛ anaasɛ adeɛ yɛkɔfa wɔ China adeɛ yɛkɔfa wɔ Dubai. Ɛnɛ woba Ghana sikafoɔ nyinaa yɛ are people who are doing importation. Sikafoɔ ɛwɔ Ghana but majority of them they do importation. Hwɛ, wayɛ adeɛ koraa ga ma Ghana ni hu ohu a ɔde kɔpe bɛkɔ aburokyire na wakɔtwa bi abɛgu mu and that is what ɛdi ɔman yi nya nti mɛsrɛ this call no na sɛ medi kankan we must have a national debate on it about how a Ghana yɛbɛtumi ayɛ some sort of a taste change because ɛkɔba sɛ Ghana mo ne ato ne din oh ɛnyɛ dɛ wei yɛ to gyimi na me kɔtɔ perfume rice me kɔtɔ mo wei at the end of day no what we are doing sɛ we are helping to develop nations a saa ɛmo no ɛfiri baayɛ mm. wade aseɛ so we must have that kind of orientation na yɛntumi develop a taste and a preference for our locally manufactured products hwɛ nipa bebree wɔn wɔn kasa sɛ o wɔn bisa wɔpɛ dɛn sɛ obi na mepɛ banku mepɛ ɔsɛ oyɛ local wɔn yɛ local na ɔyɛ dɛn na obi ɔkyɛ aburokyi no na obedu banku no. Ɔndi wo ampesie no, ɔndi wo bankye no, ɔndi wo brɔdeɛ no. Ɛno na ɛsɛ sɛ yɛtumi have a new argument about your taste because ɛntumi nkɔba sɛ mhm. Ghana ni wokɔhyɛ kaftan na yɛ problem mm. ba wobɔ tae na sɛ wohyɛ kɔ sɛ ɛnɛ deɛ wokwan fa me got the first mm. for some time na memmɔ tae nkɔ adwuma mu ana mede saa ne mɛbɔ tae mekɔ ei ada woba interview ana ana sɛ ade nti na mebɛtɛ so na ɛnɛ wabɔ tae Fa sɛ woate ase. Ɛno tells you sɛ, sɛ yɛka sɛ yɛrehyɛ biribi ase a, yɛbɛtumi ayɛ. Enti adesrɛdeɛ na mede reto deɛ ɔmampanin kaeɛ no so. We all must embark on this path. Na dwumadie a, ɛ, nnwuma a wɔwɔ Ghana a wɔproduce, obi mmɛyɛ advert wa, nti mpɛ sɛ mebɔ obiara din. But nnwuma a ɛwɔ Ghana ha sɛ, let's learn to patronise locally made products. Na nnuane a yɛsaa, yɛnnim fun, nkaa no, yɛbanku, yɛ fufuo, Yɛ yɛ yɛ Teosophy no yɛ ma yɛ ni gye ho ɛsen sɛ yɛ dua no nyinaa yɛ mo ɛnɛ wo bisa akwadaa bi a ne favorite food yɛ rice wo bisa akwadaa bi a ne favorite meal ɛ ɛ ɛ ɛnam ɛyɛ chicken let's learn to appreciate deɛ ɛkɔ so ɛne the kind of production a ɛkɔ so wɔ maa wɛ mu ɛda ase paa and wɔn nso wɔn produce no nso produce quality nfa ma yɛ ataade bi wɔ hɔ ne ntoma bi wɔ hɔ ɛyɛ ne ha de nu nsuo mu a na afei ne nyinaa yɛ aka nsuo no mu na afei ada ne so di. Na yɛahyɛ no ma asi hɔ retwɛn o. Nti moyɛ no yie a, megye di sɛ Ghanafoɔ so no, yɛbɔ akyire bɔ akyire yi ara no, wɔn taste for local goods no so ɛbɛba. Chairman, uh, these two issues yi. Yeah, uh, ɛyɛ ma awerɛho paa. Ɔwerɛ aho nnɛ. Mɛwerɛ aho paa.
Ada, ɛwɔ nyɛ yie.
Daabi.
Ah, kyerɛ sɛ, the way a me nua Archibald si ato no bo ase akyerɛkyerɛ nsɛm aka na no wese anya eh, backing of Mister Kyein nso atwerɛ bi abɛka ho sɛ ɔse kama no aka ama no kama. Daabi sɛ ɔsɛte record no straight sɛ sei na asɛm no teɛ. I like, I like the records no mebae ba mehwɛ aho. Ade. Me werɛ ahow nyinaa ne sɛ eh, fine about the Saglime housing mm. project ne ade no me ba na me kan adeɛ bi about what eh, JDM eh, ka sɛ instead of sɛ eh, nanado de eh, half a billion Ghana cities ɛkɔ eh, national cathedral project no mm. eh, wɔde kɔɔ Saglime a anka owie na honestly wohwɛ de eh, nkyekyeremu ne sika a ɛbɛkɔ mu ne all that a eh, akye yɛn ani abere a wɔkyekyere mu nyinaa na he is pointing to the fact that mm-hmm. sika na na wɔn no ɛde kɔyɛ adwuma no was mm. too much. Mm. Me deɛ I wouldn't go into that figures. Mm-hmm. But m'asɛm yɛ baako pɛ, sɛbe two hundred million dollars no a na wɔde kɔyɛ saa adwuma no, ɛnyɛ Mahama bɔtɔm sika. Parliament approved of that money. Ɛɛ yɛn ɛɛ what do you call it the taxes a yɛtua ɛne yɛgyapadeɛ a yɛwɔ ana wɔde agye loans. Ɛɛ nneɛma mmienu wei. Taxes a yɛtua no ɛne agyapadeɛ a. Ɔbɔadeɛ Nyame de adom yɛn no ana ade akɔsi awowa agye loan? Ɛno na yɛde bu man yi o. Enti sɛ wokɔgye saa loan no de kɔ na sɛbesɛbe wode kɔyɛ nneɛma bi a ɛmfa mfasodeɛ mmra yɛn na sɛ sɛ mfasodeɛ koraa bɛbrɛ yɛn a ɛbɛma yɛabɔ ka more than deɛ na ɛwɔ sɛ yɛbɔ a na sɛ mmara bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ kyew sɛ causing financial loss or misappropriation of fund or you giving us more than what we are supposed to pay a Mmra na ne wo ndi. I know sɛ Collins Dauda and other people are facing the law at that are facing charges ɛwɔ charges ɛwɔ court nti honestly I will leave it to them sɛ sɛ mo susu na mo hunu sɛ saa cost benefit analysis ne saa nneɛma no wɔn amoa yɛn na wɔn ayɛ ne saa let the law deal with them na yɛntumi nkye

Ah, na dɛ hmm, wode ɛkɔ ewu yi. The, the signs are written on the wall. Sɛ sɛn? Sɛ wɔn bɛfiri aban no mu ama PPP aba. Nti wɔn bɛfiri aban mu yi na sɛ aban foforɔ ba na sika no a ɛwɔ sɛ wɔn eh, da forty seven million dollars no ɛnyɛ in that na yɛyɛ nea biribi abɛka ho a yɛyɛ nea biribi abɛka ho a, wobɛhu ara ne sɛ aban foforɔ ba na sɛ ɛnyɛ n'anisoadehunu anaa n'adwenpɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔtoa saa ade no so a, na akɔka. Yɛahu affordable housing Sure, ma me mmu- ma me several mmoa wo times. kakra wɔ ɔno 47 million no mpatwom ba. Me, me, I just listen because because of time. Oh, no, Sɛ just- metobo ase just a- ma wo, me- I, yeah, I just a get it. second, just a My second. point is that

we have only one ghana nti sɛ obi yɛ adeɛ na adeɛ no yɛ papa a na ɔnyɛ ɔka sɛ mefiri party wei nti no mempene ana ɛnyɛ papa ɛna ayɛ sei mebobɔbu bobu ntokuro no there's no need for that mm. because you must be first uh, a ghanaian and think sɛ aban na ɛdeɛ wobɛfiri abɛn mu ɔkɔ a Hwan na ɛba? Ɛbɛyɛ dɛn na ɔman no akɔ so? And that is important. Na yɛhunu affordable housing projects a yɛayɛ a yɛanya nwie. For instance, wate dɛ mekyerɛ no ase? Nokorɛ. A afei yɛbɛwie no, yɛmfa mma wei, yɛmfa nkɔma private, yɛmfa nkɔ, na ɛho nsɛm bebree. Wotiri anyɛ yie a, the cost involved no, sika no a ɛwɔ sɛ yɛ, yɛ, like, yɛ, yɛde kɔhyɛ mu no, na afei ebi na wɔatena ase a wɔasese yɛ a, yɛse electricity nko ara yɛ wei. Wei sei yɛbɛhia one hundred and fifty million dollars to go back there nti saa sika no ni hɔ yɛde one hundred and fifty no emu forty seven koraa bɛtumi akɔyɛ pokuya sɛ ɛbɛma yɛ eight thousand a that is far better than you going to do thousand five a wɔntumi ayɛ mu six hundred pastor wate deɛ mekyerɛ no ase good nti deɛ wɔn anyɛ adwuma no yie no let's push it to it yɛn nyinaa nim sɛ jdm incompetent yi a mo kan yei a yɛn nyinaa yɛkan bi nokora nyame anim ni there are aspects of the economy and other things a te sɛ deɛ wɔn kan yi a saa incompetent no mm. it, it shows clearly sɛ wɔn anyɛ adeɛ no wɔn anyɛ adwuma pa pàṣẹ wàá ti dɛm nkyɛn n'ase nti there you tackle it we face it with the law and those who are culpable yɛ kye wɔn ne yɛ gyi sika no anaa yɛ gyi sika no koraa n'asɛ ɔbɛ dɛm ne kyinɛ bi ne ɔbɛ di aban anaasɛ ɔbɛ yɛ ɔman panyin a anaasɛ ɔbɛ hwɛ ɔman agyapadeɛ so a ɔbɛ hwɛ ne yie. Na ɛno no no deɛ no no na deɛ ama me werɛ aho paa no yɛ mhm. nanado asɛm a wɔka about the economy mm. the colonial structures a mhm. ɔka ho asɛm no wonim biribi mhm. foxy mene mmienu nyinaa ɛwɔ ɔman mu ha sei no ho mm. da biara meka saa asɛm wei sɛ our constitution gives every government a four year term you have the uh, uh, uh, uh, another opportunity if you are able to do well to go for a two term sɛ wate aseɛ nti wowɔ opposition te sɛ yɛwɔ opposition a yɛyɛ campaign a yɛkasa a yɛkyerɛ yɛ adwene nyinaa no biribi a yɛkyerɛ yɛ adwene biara no yɛkyerɛ yɛ adwene in the confines that yɛbɛtumi ayɛ adeɛ no within a particular set time yeah. pasɛ wate deɛ mekyerɛ no ase now Wo readi asɛm no a ɔkaeɛ no yie na ɔkae no yie paa a, ebi a for the want of time but ɔse however he assured the nation and uh, that decisive mission would be tie borɔfo no yie o would be taken to break away from the current raw material producing and exporting economy and transition towards a modern value adding and industrialized one nti sɛ yɛte yɛ a aka nyame adom a next year

Hmm. fɔsi ɛ ɛ ma wura hɔ sɛ yɛ yɛ saa nneɛma no me me ko dwom ɛ eh? mhm. i travel a lot mhm. meyɛ meyɛ meyɛ a local person mhm. nti sɛ nneɛma no bi wɔ hɔnom na yɛ bɛtena studio na yɛ ka na like yɛ keka no saa na ɛyɛ na yɛ ma wura hɔ hmm. ɛna ma me wura hɔ a ma yɛ di yie a sɛ wɔkasa nyinaa menya koraa nka me nkasa bio na mekɔ because nsɛm na ɛya would be afei na eight seven years in government.

Ɛnna mu yi a yɛreka ho asɛm yi, akokɔ yɛmfa hundred years na yɛnyɛ nkokɔ. Obi baa yɛ a ɔbɛyɛ nkɔmfam mu tutu fa wiem a ɛho nsɛm baa bebrebe no, woyɛ yɛante ho asɛm. Nti what have you done? Now you telling me you would and change raw materials na yɛ produce no ha no, emu deɛ yi na wɔde value added aka ho a, ɛnnɛ, ɛnnɛ, me ne wote asisi yɛ yi, wobɛtumi aka sɛ, oh, sesei deɛ, Adeɛ wei yɛn produce no wɔ aha sei bio anaasɛ yɛn export no raw bio, yɛnya ABCD a anya effect on the economy. How many of them? Seven years down the line. Mm. Da biara meka saa asɛm wei kyerɛ wo sɛ sɛ woyɛ w'adwene sɛ ana yɛbaeɛ look at what Achika nti na me sɛ me werɛ aho no mm-hmm. how many factories 200 and something mm-hmm. wo sɛ mu anya sɛ mpakyɛ saa ma me figure no bio

Mahu factories no bi a ɛyɛ saa public uh, private partnership. Mm -hmm. What is the impact now? Okay. Mmerɛ bi na mene wokasa asɛm yi na mokasa an ana factory deɛ yɛyɛ adwuma yɛyɛ adeɛ no a yɛbɛhunu the impact of it na ebi wɔ hɔ ayɛ five years mm. ebi wɔ hɔ ayɛ ten years ei na wotie yɛ a yɛka akyi ani abere a wɔkyerɛkyerɛ mu a wɔka kyerɛ wo sɛ mhm. ghanafoɔ n shift from the attitude of sɛ yɛne gye foreign eh, goose ho ɛne saa nneɛma no na ɛnyɛ local no aha bankye dua eteki twenty years ɛyɛ five years ɛyɛ six years there are cash crops when you go to agric sector there are cash crops that take five six seven years ebi ti sɛ yɛ kookoo yi ne adeɛ nyinaa but when you are adding value to it wɔtumi asi factories twenty two hundred and something wɔntumi asi factory a wɔde yɛ rice milling yɛ dua ɛmo ɛmo yɛ a.

hwɛ nansei me i i ɛyɛ na o sɛ yɛka asɛm no a sometimes people think that wo opposition ti woka biribiara but me i'm not like that we need to be real na uh, for the sake of uh, uh, being on air mema example ketewa bi hwɛ akonfi ɛɛ what they call it fruit juice mmea makoto bi mekɔ yɛ na ɛɛ it's in the market nice na mi so adeɛ deɛ de bia meka sɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ mr kwasi chain ɛne mi ko ntɔkwa ne ara na mi so mi a mi yɛ nipa a mi kɔ dwom ti mi ni. wonim sɛ ne boɔ de nkyɛn local ones na ɛde eh, arab ayi na ɛwɔ hɔ nom saa menim i'm telling you mm, mentɔ bi mewɔ mewɔ mewɔ receipt ne adeɛ wɔ hɔ but mentɔ bi kɔkɔtɔ park no mm.
metɔ bi de ma nkɔla kɔ school there's a difference about fifteen to twenty cities higher than the ones ɛwɔ hɔ no ɛno na yɛ local no mm. cost of production wɔn. Fozi, Enti sɛ wo na woyɛ the ordinary Ghanaian na wo economy yi ayɛ kyenkyen, inflation akɔ soro, na wokɔ na adeɛ no a ɛyɛ foreign no ɛyɛ ten cedis na local one no yɛ fifteen anaa twenty cedis a, mhm. wohwɛ wobɛtɔ mu a, adeɛ na wobɛtɔ? Wobɛtɔ deɛ wobɛtumi atɔ. Wobɛtɔ deɛ w'ahoɔden no wo sika no ɛbɛtumi ayɛ dɛ atɔ. Adɛn nti na ɛwɔ sɛ yɛyɛ yɛn ho aborɔ saa? Mm. Enti decisions na ɔmanpanyin na wɔn a wɔka no, it is like being a signboard. Mekyerɛ wo kwan no, na mmom me deɛ menkɔ hɔ bi. Mm. And it, it doesn't help. Sɛ yɛsi yɛpɛ adeɛ no yie a, there are core things a ɛyɛ affect direct to the economy. Maka saa asɛm yi aka aka aka yɛka yɛ start yɛ kan ɔse banku. Mm. Ɛnyɛ saa. Mm-hmm. Yɛdi banku a ɛbɛboa yɛn. Yɛ fufuo a yɛdi. Ɛnna wo deɛ kɔkɔ tɔ fufuo fufuo fufuo fɔzi. Wo deɛ mimisa wo mpɛ aduane. Ɛtɔ fufuo five cedis ɛtwa fufuo five cedis ma woanhwɛ a wo ne maame no bɛko ntɔkwa bɔɔdeɛ no yɛ yɛ ɛspɔte anaa bɔɔdeɛ no yɛ impɔte bayerɛ ɛɛ fɛn sɛ bankye yɛ impɔte adi nti na saa prices na kɔ soro wayɛ planting for food and jobs wanfa nka ho you see the the the policies and the ideas are fine in the books fɛfɛɛfɛ mm-hmm. fagogu fam wɔn na affect the lives of the people a wayɛ ne basaa and that is where we call for good leadership. Nobody will tell me and I will even agree say planting for food and jobs and a good policy. And nobody will also tell me and for me to agree say one district, one factory and a good policy. But how they have implemented it. ɛno ne kyerɛ wo sɛ nipa no kura adwene no na mmom yɛma yɛnyɛ yie no deɛ basaa basaa basaa na yɛ dɛ na ɔtumi si two hundred and fifty something uh, uh, factories across the nation various uh, i mean at, at, at uh, what do you call it stages, stages. Mm-hmm. na the impact on it in the economy no yɛn hunu oyɛ yɛn nsuo ne pepa ntaale one day sit farm factory na adwuma a mo yɛ no no kɛkɛ nsuo nsuo pure water yi a yɛnom yi ɛne ntaare apempam apempam ah, hwɛ wonim
wopa wopa mede biara sɛ you know sɛ wonim de saa meba ha mm. ma I know sɛ achieve adbɛtumi ayɛ saa adwuma no me so mɛtumi ayɛ let's come back on another de biara I throw that challenge to you mm. let them list that 200 and whatever no mm-hmm. adwuma a ebiara yɛ ne yɛnhwɛ the key and the impact compared to the daily lives no nneɛma a yɛ consume mu wobɛhunu adwuma a wɔde ama yɛn. baba wobɛ agree sɛ wɔn ahyɛ biribi ase bade bi a. baba tetetete fɔfi menka n sɛ meka yi meka kyerɛ wo sɛ adeɛ no a wɔyɛ no menka sɛ nyɛ o mm. but the impact of adeɛ no a wɔayɛ no mm-hmm. bàtà wàtà aseɛ. Wohu sɛ yɛka asɛm bi sɛ asɛ woato bo ɛbo de abɔ ɔsono ataa so. Sɛ megyina hɔ a mehu sɛ woato boɔ no anaa mebɔ a. Wohu woto boɔ no a mimi hu sɛ woato boɔ no. Na ɛbɔ ɔsono no ataa so a dɛn na ɛyɛ no? Saa boɔ no wode bɔ apɔnkye a anaa wode bɔ odwan a anka woayɛ dɛn? Woadwane kɔ koraa nya effect ahu sɛ ah ɛboɔ yi a yɛde abɔ odwan yi deɛ sei ne sei ne sei na ayɛ yɛn. Ba sɛ woto boɔ de bɔ ɔsono ataa so pan a you have wasted that ɛboɔ no. though eh, eh, eh, eh, mani gyina hɔ mahu sɛ wato boɔ no but what is the effect of it mm-hmm. saa na aban yi de akɔ akɔduru mm. they have the good mind yeah. the plan is adeɛ wei oh yɛyɛ ne sɛnsɛnsi ane aka no book pɛpɛɛpɛ mm-hmm. one village one dam one wede wede one dadada one dadadada mm-hmm. afei one one one yɛ wie ne ɛfa nkɔto fam ne ɛnyɛ a wayɛ ne basa aden ti na mo ma ma eti ewie ti na nana ɛka asɛm na nana ɛka no mm. this is the import of it. nti ɔse we would afei na ɔde bi bɛka ho deɛ ah what are those things adɛn hmm. na woso wonim sɛ hmm. sisi a yɛka yɛ kɛsɛ yi wonim sɛ four years ɛso a yɛbɛto aba yɛto aba no a ɛnyɛ hundred percent sure sɛ wobɛsa bɛwene hmm. wotiri yɛ na wowene so a the maximum you go is eight years of which wo no wo government no you will leave.

Ɛsɛ wɔ wɔ wɔbɛ wɔde cassava ebetumi atɛn the fortunes ɛɛ eh, baomia keka kan kyɛ sɛ obi ɛka ne deɛ. Mm. What are they trying to tell you? Vision obiara de ne deɛ nenam. Yes. Nti sɛ woda ho nyinaa ka kyerɛ yɛ sɛ we would a. We would ne ne deɛ na wo eight years na ɔnya what have you done with it? What have you done with it? Yɛn fɛn si ha. Ah, Ada na mmaa yɛn no mo ma yɛ horo ɛho wɔ ɔman mu saa. Nyame bɛyɛ big. Ɔyɛ ama economy yɛ wɔn wɔn sɛ yɛ ana ɔda ho nyinaa ka kyerɛ sɛ ɛna corona yi na abɔ aha yɛ na ayɛ. Ɛyɛ sɛ na ɔba yɛ dɛ na wɔayɛ fa ho. Bɛgye American car papapa ho nneɛma, accessories, gyɛ, decoration, four wheel drive ho nneɛma, mirror, hook up, fender, grey support, bucket anaasɛ leather ne nyinaa wo nsa bɛka bi. Yɛyɛ upgrading ne specking nti wo car na wo use na ano de ba a yɛbɛtumi a upgrade no. Da biara meka kyerɛ sɛ wo ne obi bɛtumi akura the same car but yɛhu deɛ ne yɛhu ɔno so deɛ a difference wɔ mu. Wobisa sɛ aha dɛn car yɛ difference nanso no ɛyɛ specking ɛna wapagya ne car no mu ama ɛkaa na aduru level foforɔ. Bra na yɛnyɛ wo deɛ no ma Fortuner 2014 bɛsi 2016 model no yɛyɛ upgrading ne specking na afei wabɛnya latest model 2022 Lexus Type, Highlander, Rav4, Tundra, Land Cruiser, Lexus ne nyinaa de baa yɛbɛyɛ upgrading no ne specking no ama wo. Car part bi asɛe wo paa tɔ wo akyina wo nsa nka bi a, Big Georgedo Ventures bɛma wo nsa aka bi Ɔɔso Ame eh, Market wɔ ne Waterworks foɔ gate no na ɛdi anim hwɛ 0244 652 2 Three zero number a wɔbɛfrɛ Big Georgido Ventures ɛno no. Nso yɛmfa no aseɛ ɛma Dinash Creamy Drink, Dinash Creamy Drink, mpakyɛ ɔpɛ drink papapaa nom a, nonom bi, wobɛdidi anom bi, ɛma wo energy soronko, yi yadeɛ firi nipadua no, ɛno ane Dinash Creamy Drink. Ɛyɛ ma event ne occasion bia, Dinash Company Limited ɛna ayɛ abɛdwa so, Accra Amasaman ne ɛwɔ, Kumasi ɛwɔ Sonnet Kitchen, yɛbɛn Ahodwo Runabout, afei adeɛ bɛba hospital anaasɛ Lepi Store wɔ Afo Nkwanta, Zero five four two zero seven zero six eight six number a wobɛfrɛ na ɔne yɛdi nkɔmmɔ no yɛmmra ne mehwɛ ada issues minority ɛ accuse ɛɛ central bank anaasɛ abɛn yi sɛ wobɛkae a mmerɛ bi wɔde bɛtoo dwa sɛ o bank of ghana ɛprɛnti sika bi a ɛyɛ illegal ɛka ho bi Ɛna nnɛ yi ama ɔman no ɛresɛe, yɛ cedi no ɛresɛe ne adeadeɛ. Ɛno na wɔakyerɛ mu sɛ saa illegal printing of money na akɔ so depreci depreciation of Ghana, yɛ external reserves. Yɛwura Tufose no ɛyɛ minority leader and afei nso yɛ cedi no so no wohwɛ from twenty twenty two baabi a na cedi no wɔ na wode compare ɛnnɛ baabi a ɛgyina a, It tells you sɛ saa adeɛ no a ɔmo yɛɛ no ka ho bi anaa ama yɛ man no ɛɛsɛe, economy no ɛɛgye san n'akyi. NDC foɔ twerɛ krataa de kɔmaa Council of State sɛ yɛwɔ mpaninfoɔ bi a ɛnɛ yi Nana Addo Dankwa Akufo Addo recently ɔ appoint wɔn de wɔn kɔ electoral commission a Nnipa bi reka ho asɛm, NDC foɔ ka ho asɛm, baako yɛ Doctor Peter Apeahene ana afei Hajia Salima sɛ wɔn yɛ well known ND, NPP members yet Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Ghana mampanyin appoint wɔn de akɔ nti NDC twerɛ krataa de kɔmaa Council of State sɛ wɔn review na wɔn reject saa adeɛ no nanso Council of State se eh, wɔn nyi nni sɛ Ɛyɛ the appropriate ayi na wɔn faa mu a wɔn atumi anya saa position no. Nti wɔn nso atwerɛ back to NDC sɛ I don't think sɛ biribi bɛtumi ayɛ ɛde afa ho. Archibald, ka nsɛm yi mmienu bom na nti o. Foxy, just quickly, ɛnɛ Simon nso ama me werɛ aho paa. Ei, ɛnɛ de awerɛhoɔ nko ara na ɛdi ne ha. But me werɛ aho.
Ama Ghana, nti hɔ ama yɛ di.
Me werɛ aho, me werɛ aho to sɛ

so the government does not need to invest in it mm. sɛ na gucci abɛyɛ gucci it started from somebody's house in fact gucci wonu sɛ gucci a family name mm. louis vuitton is a family name it started from obi eh, abobo ano ɛnɛ aba abɛyɛ global brand there are companies ɛhyɛ ase a de pam yɛ ɛnɛ wɔn ahyɛ ase pam nneɛma kɔ aburokyire we need to begin. We need to begin. Hwɛ teki any economic fɛn sɛ material bi economic mm-hmm. policy material bi a na hwɛ industrialization o hyɛ ase a time a take effect there is mm. no industrialization agenda a take effect in less than ten years okay. in fact ebi forty years ebi fifty years yɛ hyɛ ase da bɛn even that foxy even that. Sisi a na mahu Michael Ɔkyereba fi the deputy minister for trade wasɛ manya information bi hmm. two hundred and seventy eight factories na yɛde yɛn nsa ka yɛn incorporate yɛwie mu hundred and six hundred and six na yɛwie no direct and indirect jobs yɛ hundred and fifty thousand ana hmm. yɛde ama Ghana adwuma a yɛde ama Ghanafoɔ. sɛ biribi nni wo fie o, enti wote a wobɛwura bɛhyɛ no aka sɛ, Nsunsuansoɔ bɛn na ɛba? Basɛbe deɛ ɔyɛ adwuma wɔ hɔ a, adeɛ kye a ɔnya biribi de ba fie na ɔne ne yere ne ne mma di no, it has made an impact in their life. Deɛ na ɔpam adeɛ a na nka ɔnni business, aban apɛ capital a ɔde akɔhyɛ mu a ɔnya businesses, ɔnya contract tumi pam ntaadeɛ de ne mma kɔ sukuu nya bi tua ne workers sika no, it has made impact in their lives. Let nobody sit down and say sɛ aban policy no ɛ make impact because ebia wo no wo mbenefit directly but there are a lot of Ghanaians a saa policy a yɛde baeɛ

the ɛka a ɛbɛda hɔ from this bank of ghana sika wɔn kan ya most of them no ɛyɛ because of the desk exchange a yɛyɛyɛ in fact wɔn as a bank no wɔn interest on it nyinaa na aban akate no off ana even the principal no wɔn asa take a fifty percent cut i just want to state sɛ bank of ghana as the central bank and as a bank bank no mm-hmm. interventions every time bi economy ni bi anya eh, challenge bi ano wɔn ba mu in fact. Wotie commentary a ɛba a, it's as if sɛ afei pɛ na Bank of Ghana amake losses. In the year 2016, the Bank of Ghana recorded an impairment of around 150 million dollars. Ɛyɛ adeɛ a ɛtaa si. But wobɛtumi aka sɛ ebia ɛnɛ sika no so. But it is principally because of situation a ɛkɔɔ mu a yɛnyaa support wɔ hɔ a yɛ sika a ne anka yɛhwɛ anim sɛ kɛmɛ mobilise taxes a ne anka yɛhwɛ anim yɛsa bɛka a yɛnsa anka a ɛno nti ama bank no atake yɛ cut a ama saa debt yi aba. But wohwɛ

ɛkɔfa saa ɛka no baeɛ but government is committed sɛ nneɛma bi ne nhyehyɛe bi a ɛsɛ ɔde tu kwan mu no ɔde ne nya to kwan mu a ɛmma yɛn yɛnsan nkɔ bank hɔ bio nsan nkɔgye sika going forward now with the issue of uh, dr apiahene right ɛne yɛ maame ha gyia no ɛne the issue from eh, me ba na metie you made a very fantastic ɛyi lunch ne tobu as executive who don't say executive only secretary or executive secretary taking security briefings any national security ɛyi nyina information nyina ɔgye ne nyina so ɔkɔgyina hɔ ma ndc who had issues with it ɛna me no kasɛ foxy ɛna me no kasɛ the uh, inspector general of police was an aide camp to professor mills IGP Dampare na ɔyɛ Professor Mills AD camp do you know what ADC means mm-hmm. ADC yɛ obi a kyɛ sɛ o body body mm. o security kapo a sɛbi o oyere koraa bɛba hɔ kɔ na obetumi aka kyɛ ɔyere nso ɔsan Hwɛ, kɔawi na ne se aa Doctor eh, Bawumia bae, ɛna me eh, me, me godfather bi frɛɛ me sɛ, papa ne sɛ me mmra na mɛkyia no. When we went, there were former ministers, ministers of state, ɔmo, yɛkɔtenaa bɛ, waiting room, it was the ADC who gave us access to the place, including all ministers. Wodu hɔ, ɔno na ɔbɛkyerɛ sɛ papa no a yɛkaa do sɛ yɛde nkɔhyia no, today,

eh, President Nana Akufo eh, Addo in the low cost anaa meboa but ɔbaa yɛ adwuma bɛdaa hɔ a ɔhwɛɛ mu no ɔse papa wobɛtumi ayɛ nti ɔde maa no nti I believe sɛ it is much ado about nothing ɛhɔ no a ɔkɔtena no sɛdeɛ wodi kan kaeɛ no mmara ne hyehyɛeɛ ana ɔde kɔyɛ adwuma ɔmo kɔɔ hɔ no ase no ɔmo ankɔwɛ ni nti what is it that they will be doing na Mo no mo fa ne ne problem ɛna me ka in twenty sixteen yɛ kɔ let my vote count yɛ si yɛn mo sisa register maame no bɛ ka kyerɛ sɛ ɔn ɔn ɔn sisa no in fact yɛ wura IGP yɛ ne yɛ fɛ ne sɛ mpo kudalo ɛde ma police wɔ bɛ bo yɛn panyinfoɔ bebree including nka abiɔkye dako nsiasa ayɛ no chairman wotumi no nyina but at the end of the day we won that election with the biggest margin ever in the history of our fourth republican dispensation nti adwuma na ɛsɛ ɔmo hwɛ so yɛ. Ɛkwan a wɔn bɛfa so wɔn bɛ collate wɔn resource na ɛsɛ wɔn hwɛ na wɔn yɛ no yie. I think sɛ that is what they need to do. Ɛnɛ it has become crystal clear that elections are won at the polling station anaa mi boa. Toto nneɛma yie, train your people. Wɔn ntumi nka nkyɛn mi sɛ training ɛsɛ ɔde ma nkorɔfo no nfa ma wɔn o, ba ɔkɔ mɔ ma taya na wɔn anum na wɔn ani as wɔn ani abɛyɛ kɔɔ hɔ. Ɛno no sɛbi sɛbi information ɛsɛ wɔn transfer ba no, ebi a na wɔn anyɛ dɛ wɔn an transfer ma. They need to do what they need to do so that. at the end of the elections ɔmo nti ɔmo mma bio na ɔmo mmetwa adwadwoɔ nkyɛ ghanafoɔ meda ase fɔ bi. kyɛn ɔmo nti o.
fɔzi da deɛ teɛ ne sɛ i still stand by my point mm-hmm. na sɛ ɔpɛ ɔman yie mm-hmm. na sɛ yɛyɛ adeɛ a i have never said sɛ mm-hmm. uh, it's not good sɛ ɔbɛ investment in uh, uh, sewing and i mean these things mm-hmm. but ɔn oh, baabi a yɛduru no ɛne baabi a yɛkɔ no you talking about sɛ. Uh, yɛn hwɛ gucci mm-hmm. yɛn hwɛ givenchy i mean all these uh, eh, mm-hmm. Eh, louis vuitton and all mm-hmm. that baabi ɔmo start free and all that nobody is saying say i'm an entrepreneur i'm a business person so i know say even starting up a business is not uh, a joke fantastic pàtàkì wọ́n ti dẹ̀ mi kí ọ náà sí but. sɛdeɛ ɛyɛyɛ a woyɛ analysis a wokyerɛ mu a wokɔkyerɛ sɛ mahama akɔ spɛnde 200 million dollars ɛwɔ saglimɛ ɛne light ne ne nsuo kora a ɔtwe de akɔ hɔ kora is almost 100 million dollars therefore woba apokua ase no wode 47 million dollars ɛbɛtumi ayɛ adeɛ no anya even 8000 unit uh, uh, bedroom or unit rooms a ɛyɛ far better what did i say about it mesi adeɛ no yɛ good because ɔyɛ hwɛ baabi a cost for value cost for uh, money ɛne baabi a wakɔyɛ adeɛ no mhm. ɛne wo adwene a wode ayɛ no the cost involved na hey far better why do you go and spend two hundred million when you can have forty seven million even more what is wrong with that na sɛ wokɔyɛ wokɔma obi sika sɛ ɔmfa nyɛ nsuo ɔmfa nyɛ ntaare na wode asisi factories na sɛ yɛwɔ about four or five key items a ɛno nko ara koraa contain the fortunes of the country a ɛde asɛm na kena japan ka ɛnyɛ bankye ho asɛm na ɔka mm. bankye yɛde four years na ɛdi a mm. bankye ɛbɛtɛki yɛ forty years ansa na wɔduru da gucci level no anaa you've picking up uh, something that will not produce us the impact na yɛpɛ no and that is my point and jimmy say wait eh opa you can call the entire ashanti region communicators nyinaa nfa mara let them bring their Let them bring the two hundred and whatever factories that they have. Wɔde bɛ wɔde bɛ yɛ rice milling for even two years ah. ne yɛ ti bi stop it ah asana na akakyɛ mu ayi deputy minister of agric kufuor time ɔkɔ Nigeria just about four years what has happened to Nigeria they don't import rice anymore o ti kurom adi seven years. na ɔka kyerɛ me sɛ wasi 200 yɛ keka mo se eh, yɛma yɛn ho 40 years yɛma yɛn ho 50 years ah masa okay. ɛna na me se wo deɛ yeah. I throw the challenge mm. kwasi kyɛ mɛka ho akyi mɛka ho mm. frɛfrɛ wɔn nyinaa fɔ wɔn bra mm. na ɔdɔ mo lese factories no na me so yɛ nyinaa nyɛ research ne yɛn tra se ne yɛn hwɛ the number of nneɛma a nka wɔn bɛtumi ayɛ a ɛbɛtɛn ne the fortunes of this country mm-hmm. ah na ɔyɛ nti kurom a na even uh, uh, uh, this uh, uh, uh, the serious companies ɛde bankye bankye bankye adane uh, friends say one of the merefi adenedin is it uh, one, uh, cassava stout or something it is guinness, guinness ghana limited hmm. a ah, wɔn tɔ bankye ɛde ayɛ nsa ne ameranteɛ nnum nsɛn ɛdi akyɛ de bi wɔn sika wɔn meki hmm. na wɔn yɛ n'akɔyɛ toothpick n'akɔyɛ ntaare ne yɛ kan ɔsi me we don't want to support why do we, why don't we support ɛyɛ eh, good but the turnover will take you about forty years na de nti sagirima na mahama esi ni wɔn mu no edu pɛsɛ ɔkyɛ sɛ nipa kɔdɛm enye ya na hmm. but the cost involved wɔde akɔyɛ sɛ adwuma no ɛne deɛ wɔwɔ de forty seven kɔ ne poki ase no deɛ na ɛyɛ papa wo deɛ just just wo kan yie yɛ nyinaa yɛ tiefo yɛ adwene ho yɛ sua deɛ yɛn ho sɛ ah asɛm a npp fo yie deɛ mr asenso yie deɛ eh, minister of housing yie. sɛ wode forty seven million ɛbɛkɔ akɔsi eight thousand units na wode two hundred million ɛbɛkɔ akɔyɛ ɛɛ eh, what they call it thousand five hundred kora wontumi nyɛ nwie no deɛn na ɛbɛboa yɛn the the the answer is clear na wokɔ yɛ nsuo na akɔ yɛ eh, toothpick ne ɛyi eh, na yɛ kaka wɔ se eh, we don't want to support who said we don't want to support ada na ne wofa wo forty seven ne kɔka saa two hundred ne ho wɔ saglemɛ hɔnom na wonyɛ sɛ ɛɛ support ne bia no hmm. you realize that adeɛ ne mmoa Enti you changing it so when we tackle you sɛ adeɛ a wo yɛ yi baabi a wode afa no you are still putting us back to the same. Ɔyɛ polling station executive anaa ɔyɛ chairman nti no menfa no nyɛ a anka ɛne wo bɛyɛ bi but it will not work nti why do we have to waste our time and talk about these things eh because eh wokasa ma adeɛ kye a ɛnfa ɛnfa eh Asɛm yi a minority ani abere a wɔka ho na Bank of Ghana research ebi a we are informing people. But me da bi a meka kyerɛ wo sɛ when we come to radio we do three things we inform we educate eh, and then we entertain. But I love the, the, the aspect where we educate than informing because asɛm na wote a woka no ɛnyɛ ankoa ne radio station nipa bebree atetete saa nsɛm naa nti wo nso ba bɛka the same thing a yɛ ɛyɛ president Ɛnso so yɛabɛyɛ no IGP nti therefore when somebody is an NPP person and we put him at the EC what is your beef? You see, nti wei ayɛ bi nti mesoma yɛ bi nti yɛnyɛ no saa ne yɛnkɔ and that has been the problem of our country nti wei me se yɛyɛ kasa ma adeɛ kye wopa sɛsiɛ yi yɛgyae akye sɛsiɛ yi na wɔfa ne pɛn fa ne book yi ne phone ɛne laptops gu a ɔbɛsɛkye ara kɔ to even 1992 akɔ akɔkyerɛw wɔn a na wɔyɛ NPP fo a ɛfa wɔn aban mu wɔn yɛ wei na wɔn NDC ni nso aba me am not here to hold brief for anyone na wɔn nso aba na wɔn aba bɛyi yɛn nso yɛfa yi ana yɛ sei nti wɔn deɛ deɛ deɛ wɔn justify to tell you that deɛ wɔn ayɛ ne no ano no yɛso yɛayɛ bi da wɔ ho it's not just about information but saa nneɛma no it doesn't help us all mm. deɛ ɛma yɛn ho kyerɛ yɛn no ɛne the economy that put the one that puts uh, food on our table ɛno nso so na ɔman ne basaayɛ a yɛn ho kyerɛ yɛ ɔman yi mu ayɛ dendenden And that is what the people want to know. Ɛkwan bɛn na ɛfaa so a emu ayɛ dendenden? Sika no a ɛrehwie agu a wɔn ntumi nsiisi, sika a ɛnkyɛ nni a wɔn nkyɛ di no, ɛhɔ ho asɛm ɛna ɛwɔ sɛ yɛka.
Okay. Meda ase the basement bar and lounge ɛto nsa afrɔ sɛ Kumasi deɛ ɛhɛ dɛ na Kumasi so bɛyɛ ɔda a ɛno a ɛne the basement nti a na ɔde w'ani akyerɛ more inside hɔ a Tuesdays and Wednesdays bia 4 pm to 10 pm ɛna afei Thursdays Ɛɛ te Sundays so 4 pm to 6 am na wogyina mu ataa mu ara to la na wobɛhu sɛ yes sɛ baabi yɛ dɛ event ɛkɔ so wɔ hɔ ɛdɔɔso yie papaapa Thursdays ɛɛ friends ana afei Fridays yɛ ladies night Saturday nso ɛɛ ɛwɔ hɔ Sunday ɛyɛ karaoke ɛno nso ɛwɔ hɔ mebakyɛ wobɛtumi abɛbuku yɛ pre yɛ premises hɔ ɛde ayɛ event ɛno nso sɛ basement deɛ yɛsɛ deɛ yɛ no hɔ biara no Ɛka hɔ ara, empue abɔntene. Enti yɛ a na wahyɛ no nso. Wopɛ sɛ ɔbɛbu kuo anaasɛ ɔsɛ? N'asɛm a ɔkaeɛ yi deɛ. Ɛɛ, sɛ.
Ɛno nso ka ho. Ɛɛ, ɛka ho. Basement no, deɛ ɛyɛ na ɔwɔ biara. Ae, empue, ɛka hɔ ara. Yes. Nti yɛku nipa wɔ hɔ ara? Dabi, sɛ hɔ yɛnku nipa. Mese yɛ anigye bi a, yɛgye yɛn ani wɔ hɔ. Nti woba anigye a wobɛfa mu biara no, yɛka no wɔ hɔ ara. Yɛ ebi koraa a na obi de obi ho kani abɛhyɛ hɔ ɔtwe zu a, yɛnka no, empue abɔntene. Chama, peraí. bra ebi a meka sɛ na afei yɛbɛda kyama nkwansa na ɛne na asɔre bahyɛ wɔtwi so yi na afei yɛbɛka no abɔntene whatever 8154 number ɔne ɛbɛtumi adi nkɔmmɔ dhi college of health and education dhl college of health and education admission gu so ɛkɔ so wa complete shs anaasɛ ɔyɛ 25 years and above Woyɛ interested sɛ wobɛ pursue programs in health care a ɛbɛtumi aboa mo anaasɛ Australia? Bɔ mmɔden ara sɛ woba bɛsua adeɛ wɔ DHI, College of Health and Education na aboa wo yie papaapa na afei woatumi anya ɔse college no ɛkɔle for SHS leavers anaasɛ mature applicant wɔn wɔ desire sɛ wɔtumi acquire vocational training ɛɛ bɔ mmɔden ara sɛ wode wo ho baa bɛhyɛ mu ɛno no ɛyɛ free programs no duration ɛyɛ one year HND in dispensing technician

sonography, ɛna afei certificate in medical laboratory technology. Wei ne programs ahodoɔ a DHI College of Health and Education frɛ sisi ya na ɔne yɛn ni nkɔmɔ bɛgye admission number no yɛ 0276221939 0276221939 ɛna 0244